Salam mähriban doganlar, salam eziz illeşler, öýüňize bereket, ömrüňize bereket, iliň günüm bolmasa aýyň günüm dogmasyn, il bilen gelen toýda baýram, öýüňize bereket, ömrüňize bereket, dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalyndaky gepleşiklerimiziň täze döwrüne täze tapgyrlaryna başlaýas. Bu günki söhbetdeşimiz sungatçy, aktiwist, egindeşimiz, göreşdeşimiz Garajoglan Türkmen. Garajoglan Türkmen Türkmenim kanalynyň özara söhbetdeşligine hoş geldiň. Essalamu aleýkum eziz ildeşler. Salam Döwlet Baýhan. Gepleşigiňe çagyranyň üçin köp sagbolsun aýdýaryn. Bu il ýurt bähbitli alyp barýan işleriňde üstünlikler gazanmagyňy arzuw edýän.
Garaja oglan türkmen ynha bu gün. täze Türkmenistan üçin ultimatum berlen möhlediniň dolan güni. Şu gün ýigriminji maý, möhlet doldy, diktatorlyga berlen möhlet. Ynha, şu günden başlap täze Türkmenistan, täze döwür, hemme zat täzelenýär, täzeden başlaýar diýdiler. Şonuň üçin ynha bizem ýigriminji maýda kanalymyzyň gepleşikleriniň täze tapgyrlaryna, täze gepleşiklere başladyk. Bat berip, hawa, bu ýigriminji maý ultimatumyna sen bir aktiwist höküminde özüň nähili baha berýäň, Garajaoglan Türkmen?
Entek gynansak-da, munuň ýaly ultimatumlar, protestler, çagyryşlar entek köp bolarmyka diýip pikir edýän. Sebäbi häzirki wagtda şu hereket başlandan bäri bu oppozisiýa diýip hereket edýän toparlar halky her hili manipulýasiýa oýunlar edip otyrlar. Ýagny Bu oýunlaryň näme maksat bilen edilýändigem belli ortada, şo käbirleri halky güýmemek maksady bilen, käbirleri başga bir gara maksatlar bilen edilýän oýunlar, bular entäk bu oýunlar gutarmady. Bular entäk ýenem dowam eder. Şu ilki başlan wagtynda bat bilen orta çykdylar. Urra diýip adam toplandy, her Toparlar emele geldi, adamlar toplandy. Soňra ýaňky hereket başlandy. Bir zat, bir agdarlyşyklar, ýaňky ultimatum diýşiň ýaly zatlar etjek boldular. Bularyň başa barmanlygyny görensoň, paltasy daşa degenden soň-da bular şu türkmende bir gürrüň bardy, utulan göreşden doýmaz diýip. Ýöne bular entek göreşden doýmaz, entek başga hili oýunlaram bolarmyka diýip pikir edýän. Ýagny bu ultimatum bu çäreleriň soňy däl. Garajaoglan türkmen şu özüne oppozisiýa diýdirjek bolýan ýa-da daşary ýurtdaky türkmenleň arasynda döremeli oppozisiýaň ýerini ogurlap, eýeläp, öz haram bähbitleri üçin, betpälleri üçin şol oppozisiýanyň ýerini doldurjak bolýan, ýalanjykdan oppozisiýa boljak bolýanlar, aktiwist boljak bolýanlar näme üçin şulaň ýaňky aýdyşyň ýaly ýykylan göreşden doýmaz diýilişi ýaly synanyşyklary näme üçin başa baranok yzygiderli ýagdaýda? Şu başa barmaýanyň bir nähili sebäbi bolup biler? seň pikiriň? Şu islendik hereket başa barmak üçin dogry hereket etme gerek. O hereketiň dogry bolmagy üçin ilki başda şu lider diýip öňe çykýan adamlaryň özleriniň dogry bolmagy gerek-dä. Bu esasy halkyň ynamyny gazanmak gerek oň üçin. Bular iki sözüň birini çatyp bilmän biri masgara bolup otursa biri erteki aýdyp otyr biri ýene bir zat edýär efirde halkyň ynamyndan aýdýan zatlary bolmansoň düýpli derejede gaçdylar häzir ýagny dargadylar bular häzirki wagtda öz aralarynda biri birini iýip otyrlar ana bir ultimatum bererler näme boldy ultimatumy düýn çykyş edip otyrlar Türkmenistana baryp Gaýtadan dikeltmeli diýýär. Näme olaň bärde guran Türkmenistany bolmadymy? Iki gezek gurdular, onam ýykyp täzeden gurdular. Oňa men bu zatlaryň hemmesini halky güýmemekinkä diýip pikir edýän-de. Bu aslynda bolýan zatlaryň hemmesi şondan gelip çykýar. Halky öňüne çykan wagty şu men öňdenem aýdýan şu zady, şu halk üçin açyk boluň. Bu zatlar etmänsoň halkam ynananok bulara. Diňe özlerini özleri maskara edip otyrlar. Başga bolan zat ýok bu ýerde. Sebäbi bu halkyň ynamyny gazanmak üçin hem şo edilýän çatlarda, göni efirlerde berilýän soraglary, kritikany ýagny özlerini özlerine dogry kabul edip şony özlerine dogry netije çykaryp jogap bermegi başaranoklar bular. Ýagny şo bir sorag berlen wagtynda şo edil şo Prowokasiýa döredýän sorag bolsun bolmasyn şo duşman diýip ýaňky biri birine garşy öjükdirip edýän oýunlaryndan başga zat ýok bärde adamlar diňe şu aýry aýry toparlara bölünip biri biri bilen dawa jenjil edilip şo internetiň arkasyndan adamlar şo şou programmalar bilen diňe güýmenip otyrlar o türkmenistanyň içinden habar geldi oň ýaly zat bolupdyr buň ýaly zat bolupdyr diýip o gelýän materiallaryň nämesi bilen halky güýmäp otyrlar başga edilýän zat ýok bärde propaganda.
Garajoglan Türkmen indi şu daşary ýurtlarda özüni oppozisiýa höküminde kabul etdirjek bolýanlar, aktiwist höküminde kabul etdirjek bolýanlar, hiç zady başaryp bilmän ýöne masgara bolup ýörenler. Şular barada halkyň arasynda şeýle bir gürrüň bar. Indi bular Biz diktatorlyga garşy, diktatora garşy göreşýäs diýýärler, ýöne özleri öz toparlarynda eýýäm daşary ýurtlarda birnäçe diktatorlygy döretdiler diýen gürrüň bar. Sen şu barada nähili pikirde?
Bu bärde örän gyzykly, e, gowy sorag bu. Şu diktatorlyk döredilendigi hakynda. Ýaňky e, aýdan gürrümler, gürrüňlerim ýaňky şu garşy tarapy ýagny sorag berýänleri e, prowokator hökmünde e, äsgermezçilik bilen jogap bermän, muňa üstüne sögünçli sözler ýazmak, aktiwistler tarapyndan, ýagny men olary hüjümçiler diýip atlandyrýan, şo edilýän hereketler, ýagny öz aralarynda gizlin çatlarda şo aktiwistlerine, ýagny hüjümçilere maksat goýýarlar-da bular. Şu kim täsir garşy çykyş edýän bolsa şoňa garşy öjükdirýärler aktiwistleri. Ýogsa-da iň öňki gepleşikleriň birinde, wideolaryň birinde aýdan sözüm bar, şu üç sany jadyly harp bar, MHM diýen. Şony aýdyp goýberýärler, halkyň duşmany bolup oturýarlar bular. Men bir zada haýran galýan-da, Seň efiriňde Şatlygy çagyrdyňda oň bilen gepleşik etdiň sende Mehemedi aýypladylar emma bärde şo Myrat Gurbana men adyny tutýan bärde hiç gizlin zat ýokda men sorag berdim şu Orazy diýdim çykarjak bolup şo Rossiýadan deportasiýa etmejek bolup näçe çyrpyndylar näme üçin diýdim sen diýdim bular Mehemeniň agenti bolsa bulara gerekmi şuň ýaly zat diýip käbir ýerde bular öz Aýdýan gürrüňlerine özleri çolaşyp, bulaşyp otyrlar-da. Şo MHM-niň agenti diýip aýyplamak. Indi halkyň gözüne bulary nähili görkezjek bolýarlar? Şo režime garşy göreşýän adam hökman her hili kemsidiji sözler bilen aýytmaly, ýagny haramdag, haramguly diýmeli, ýene näme diýmeli. Ýagny aňryk hüjüm eden ýaly görkezip, özüni aktiw görkezmeli. Esasan göreşiň maksady bu däl. Bunu men şu öňem iki-üç gezek aýdypdym gep nämede efirlerde şu syýasy medeniýet diýilen zat bar garşydaşyň nähili bolanda-da şony sylamagy başarmaly adam. Men daşary ýurtlaryň oppozisionerleriniň garşydaşlaryna ýüzlenişini syn edýän görýän hiç hili muň ýaly kemsidiji lakam dakyp adamyň üstünden oň ýaly hiç zat ýok. özara biri-birini sylaşykly höküminde nähili režim bolsada tankyt men ine özbekleriňkini görýän ruslaryňkyny görýän bize ýakyn bolanlary hiç hili oňýaly zat ýok ýöne şu bu biziň aktiwistleriň liderleriň özlerini alyp barşy ilkinji nobatda ýalňyşda bärde bu olaryň syýasy taýdan Hiç taýýarlygynyň ýoklugyny görkezýär. Men bir kinaýaly bir aýdan sözüm bar, nähili millet bolsa, halk nähili bolsa, režimem ony dolandyrýan režimem şoň ýaly bolar, onuň garşysyndaky oppozisiýasam şoň ýaly bolar diýip. Şu bularyň nawajedeýinligi, şu men normal bir şekilde orta çykan oppozisiýany göremok entek. Ýagny medeniýetli bir şekilde äsgermeçilik etmän, Şu garşydaşyny sylap, bular diňe dawa-jenjel, töhmet atmak bolsa boldy. Öz aralarynda-da şoň ýaly edýärler. Bir-de ýaňky bir tarapy bar, halkyň aňyna guýlan şo ýaňky aýdyşym ýaly näçe şu aňry tarapy ýamanlap, ýurdumyzy ýamanlap, režimi ýamanlaýan adam bolsa, şol hasam köp aktiwist diýip hasap edilýär. O režimi ýamanlamaýan adam, aňryk işleýän adam edip görkezilýär. Bu gaty ýalňyş zat bärde. Öňmeýän şol erbet sözleri aýtmaýan göreşiji hasap edilenokda.
Elbet, elbetde, bu gaty ýalňyş pikir. Çünki göreşiň her hili ýoly bar, ýagny türkmen şu ata-babalarymyz mert bolupdyr, nähili duşman gelende-de şoň ýüzüne mertlik bilen bakyp, näme kemçiligi bolsa aýdyp bilen milletde. Ýöne gelişmeýän oýunlar edýäler ýagny. Garaz oglan türkmen, ynha by özüni oppozisiýa ýa-da aktiwist höküminde kabul etdirjek bolup, öz ýalňyşyna, öz gazan çukuryna çolaşyp, bulaşyp, ýykylyp, masgara bolup ýörenler bilen indi daşary ýurtlarda hakyky bir oppozisiýa döremezmi? Bular indi şu göreş meýdançasy bir topar minalanan meýdança ýaly, meýdan edilip gidilen meýdança ýaly bolup galarmy şular bilen? Ýa-da bir öňünde-soňunda halkyň hakykatdanam arzuw edip garaşýan hakyky bir göreşiji hereketi, guramaçylykly, erkinlik, demokratiýa, hak-hukuk göreşi dörärmi?
Bu häzirki döwürde örän agyr mesele. Ýagny bu bolýan hereketlerde Men öz görüşim boýunça aýdaýyn, şoň ýaly halky bir ýere jemläp biläýjek hereketiň, ýagny arassa, päkniýetli hereketiň döremegi ne ýurduň daşyndakylara, ne ýurduň içindäkilere işine ters gelýär bu. Şoň ýaly hereket dörese,

Biri-birine baglanyşdyrmak isleýände, ýaňy bir bir aý, bir ýarym aý gowrak mundan öň seň maşgalaňa basyş edildi. Ondan soňra siz Rozbaý bilen efirde ýaňky käbir hereketlere, käbir organlara Rozbaý bir signal berip goýberdi, ýaňky efirde, göni efirde. Mundan soňra Rozbaýyň ýakynlaryna içerden Gaty düýpli basyş edildide. Şu meň pikirimçe şu alternatiwa dörejek bolýa ýurduň daşynda. Bu dörejek bolýan alternatiwanam ýaňky garşydaşam ýurduň içinden ýaňky güýç bilen basyp ýatyrmak isleýärler. Ýaňky gorky bilen terror bilen ýakylaryna basyş edip basyp ýatyrmak isleýärler. Mundan başga-da men häzir görüp otyryn daşarda-da sen özüňe türkmeniň kanalyna garşy

Tarapsyz hasaplaýan aktiwistler bar. Bularyň-da aklyna guýulýar bu. Bilýäňmi? Men häzir bärde seni goldan, goldap seň şu öz nämämi pikirim beýan edip otyryn. Maňa-da ertir bir gün gowy-gowy gürrüňler aýdyp, kommentariýalar bererler, belki-de wideoda-da aýdarlar. Meň üçin parky ýok, men özümiň nähili adamlygymy döwlet hiç kime subut etjek däl. Men görýän zadymy, pikirlenýän zadymy aýdyp aýdaryn. Şu wagta çenlede aýtdym, ýene aýdaryn men. Ýalňyşýan bolsa ýalňyşyny aýdaryn, dogry edýän bolsa dogry, dogry eden, dogrusyny aýdaryn. Ýa-da hakykaty sözleýäne ters hereket edýän bolsa, ony-da aýdaryn men. Köp zatlar bärde oýunlar düýpli oýunlar edilip otyr şu hereketleriň içinde de maňada o käbir liderlere ýurduň içinden o ýerden bu ýerden informasiýa gelşi ýaly maňada informasiýa gelýä hudaýa şükür maňada aýdýalar meň alýan informasiýalarym elhenç bir şekilde Agza almajak kelläň durjak şekildäki informasiýalary alýan men ýagny bärde ýurduň täze hereketler döredip ýurduň içine hasabat berýänler bar bular hakyndaky materiallary diňledim men. Men bu zatlary orta atamok ýöne şu adamlar häzir çykyş edip halkyň öňünde hereket edip otyrlar bu zatlar gaty ýalňyş düýbünden ýalňyş bular. Ýöne hakykaty aýtmak bärde hiç kimden günäsiz däldir, dälmikä diýip pikir edýän men. Ýöne muň ýaly manipulýasiýa ýol bilen gitse, ýaňky aýdýan alternatiw hereketiň halk üçin işlejek adamlaryň öňüne goýuljak böwetler kän bolar entek.

Ýagny akyllanmagyny halkyň pikir etmegini islemeýärler bu halk bärde nähili boldy diýen men halk taýyn däl taýyn däl diýip gürrüň edýärdiler. Halk ilki çykan wagtda taýyn däldi elbetde. Emma ondan soňra halky gowy taýynladylar. Nädip? Bilýäňmi? Halky gowy taýynlady nähili planda haýsy planda? Ýagny hereketler Daşarda şu edil içerdäki ýaly bolmasa-da ondan belki gaty rehimsiz diktatur diktator sistemany gurdular. Halky şoňa görä terbiýelediler, ýagny halkyň hereketdäki oturan aşakdan aktiwist diýip şolary şolary aşakdan bakýan halkyň sesini çykarmaga haky ýok. Aktiwistlerem şu men pylana Dogry çykyp, derdimi aýdýan, pikirimi aýdýan diýen sözlerine men ynanmaýan Döwlet. Ynanmaýan. Olary ýene bir informasiýa bar mende, şo aktiwistler, gelen aktiwistler köpüsi puşman edýär şu wagt şu ýalňyşyp girenini herekete, emma şo ýerden çykyp bilenoklar. Bular eýýäm Türkler bataklyk diýýärdi, ýaňky nämäň içine girdiler bular, çykyp bilmezler şo ýerden. Sebäbi ýaňky bularyň informasiýasy alyndy, olaryň elinde bar. Munuň bilen gorkuzyp bilýärler. Muny hiç gizläp oturara zat ýok bärde kimiň näme maksady bar.
Garajoglan Türkmen ondaş taýda iki sany ýagdaý öňe çykýa. Meselem şu daşary ýurtda özüni oppozisiýa ýaly görkezjek bolýan, aktiwist ýaly görkezjek bolýan. Şol wagtyň özünde diktatorlyga garşy göreşýän diýýän we adamlaram hamala diktatorlyga garşy göreşe çagyrýan ýaly çykyş edýän adamlary adamlary diktatorlygyň Türkmenistanyň ýurduň içindäki organ işgärleri güýç gulluklarynyň işgärleri goraýar. Şolar barada, şolar barada, şolara garşy hiç kim çykyş etmesin diýip, şolaň ýalňyşyny, şolaň ýalňyşýandygyny aýdýan adamlaň dogan-garyndaşlaryna, tanyş-bilişlerine haýbat atylýar, basyş edilýär. Bul diktatorlyk repressiýasynyň oýnunyň bir görnüşi. Ikinji görnüşem ýaňky aýdyşyň ýaly, indi özüni oppozisiýa diýýän, diktatorlyga garşy göreşýän diýýänler diktatorlygyň edil metotlaryny ulanyp, öz arasyna, hataryna goşulan adamlary eger bizden aýrylsaň, Bizi gollamaga kömek etmeseň, biziň adam sanymyzy azaltsaň, reýtingimizi düşürseň, peseltseň, seni diktatorlyga şugullarys, şikaýat ederis, satarys diýip gorkuzýarlar. Diýmek, onda bulaň özem eýýäm daşary ýurtlarda gorky režimlerini, gorky mehanizmlerini döredip hem berkidipdirler-dä.